Il-lejla tajba 'l kulħadd. Kien ftit inqas minn erbatax-il sena ilu li l-Papa San Ġwanni Pawlu t-Tieni fakkarna fil-kliem ta' Ġesù, Duc in altum, aqdef 'il barra fil-fond. Huwa għamel dan fl-ittra appostolika li ġġib l-isem fil-bidu ta' Millennju Ġdid. L-Assemblea tas-Sinodu Djoċeżan tal-Knisja lokali tagħna mhux biss semgħet dik il-kelma u laqgħetha, imma wkoll ħalliet l-eku tagħha jidwi fid-dokumenti tal-istess Sinodu. Fil-fatt fid-dokument tas-Sinodu Djoċeżan, Viżjoni ta' Knisja Komunjoni, naqraw hekk, Aħna rridu nkunu Knisja li ssegwi l-kliem ta' Ġesù meta, ġurnata waħda, wara li kellem il-folol mid-dgħajsa ta' Xmun, stieden lill-appostlu biex jaqdef 'il barra għall-qabda. Aqdef 'il barra fil-fond. Din hija stedina biex Ninqalgħu minn maxxat ta' sigurtà falza biex niskopru l-preżent u nħarsu lejn il-futur inċert jekk mibni fuq il-fraġilità tagħna iżda sabiħ jekk mitfugħ f'idejn il-Missier. Kif stajtu taraw mill-introduzzjoni li saret minn Miss Josephine Vassallo, l-esperjenza tar-riflessjoni, id-diskussjoni u l-konsultazzjoni dwar id-djakonat permanenti kienet waħda twila ferm. Għalkemm fi tmiem is-snin tmenin, il-Konferenza Episkopali Maltija ta' dak iż-żmien approvat in-normi għad-djakonat permanenti kien is-Sinodu Djoċeżan li għamel proposta konkreta dwar dan il-ministeru ordnat fil-knisja lokali, jiġifieri l-Arċidjoċesi ta' Malta. Fost id-dokumenti pastorali tas-Sinodu approvati mill-Assemblea Sinodali u ppromulgati mill-Arċisqof Mercieca ħdax-il sena ilu, Hemm dak li jismu viżjoni ta' Knisja Komunjoni. Diġà smajna minn dan id-dokument ir-referenza importanti għal silta qasira li b'kuraġġ u determinazzjoni titkellem dwar id-djakonat permanenti. Is-siltea di, id-djakonat permanenti kien ġie restawrat mill-Konċilju Vatikan it-Tieni, mhux minħabba nuqqas ta' saċerdoti u reliġjużi, imma għax huwa kariżma oħra fil-Knisja. Id-djaknu permanenti jagħni, jarrikkixxi, il-pastorali tal-Knisja, speċjalment fl-oqsma tal-karità u l-assistenza. Is-Sinodu jitlob li jiġi studjat it-tifsir u s-siwi tad-djakunat permanenti. għandha tiġi studjata bis-serjetà l-possibbiltà li jiġi introdott dan il-ministeru fil-komunità ekkleżjali Maltija. Din hija silta mid-dokument tas-Sinodu Viżjoni ta' Knisja Komunjoni, ħdax-il sena ilu. Personalment inħoss li sa ftit ilu konna bqajna fuq ix-xatt tas-sigurtajiet tagħna. Konna qegħdin għal żmien twil inkejlu l-fond tal-baħar. Fejn ix-xatt kien biss xiber fond użajna idejna biex kejjilna l-fond tal-ilma. Fejn intbaħna li kien aktar fond, użajna għażba tal-qejsien. Fejn kien ftit aktar fond u l-qasba ma waslitx sal-qiegħ, użajna għajnejna sa fejn dawn setgħu iwasslu, għalkemm il-qiegħ ma kienx dejjem jidher ċar. Imma issa, biex nuża l-espressjoni tas-Sinodu Djoċeżan stess, qegħdin Ninqalgħu minn max-xatt ta' sigurtà falza biex niskopru l-preżent u nħarsu lejn il-futur. Futur inċert jekk mibni fuq il-fraġilità tagħna, iżda sabiħ, nerġa' ngħid, sabiħ jekk mitfugħ f'idejn il-Missier. Mela din tagħna mhijiex qabża bl-addoċċ minn fuq l-irdum ta' Kemmonet jew minn fuq it-tieqa tad-dwejra ta' Għawdex, imma hija qatfa 'il barra, immexxija mill-Ispirtu ta' Alla. Id-dixxerniment tagħna bħala Knisja profetika li seħħ matul is-Sinodu kompla kif Rajtu fit-timeline li ġiet preżentata minn Miss Josephine Vassallo u kif għandkom fil-files, kienet timeline li kompliet permezz ta' konsultazzjoni wiesgħa u ta' ħidma fil-kwiet fl-aħħar sentejn u nofs. Xejn ma jiġri ad-doċċ, jekk ikun marbut mal-pjan ta' Alla. Father Mark semma li providenzjalment ilbieraħ il-Knisja fakkret il-Beatu John Henry Newman li kien pijunier tal-lajċi kważi mitejn sena ilu. U l-providenza tkompli. Għada Il-ħdax ta' Ottubru, tiġi ċċelebrata għall-ewwel darba l-festa liturġika tal-Papa San Ġwanni 23. L-eżempju tiegħu, il-qari attent tiegħu tas-sinjali taż-żminijiet, l-għażliet kuraġġużi li huwa għamel u l-abbandun totali tiegħu f'idejn Alla għandhom jispirawna. Eċċellenza, aħna nemmnu li din mhijiex kombinazzjoni, mhijiex coincidence, li int ħabbart id-deċiżjoni tiegħek dwar id-djakonat permanenti fil-viġilja tal-festa ta' San Ġwanni 23 li inti għandek rabta hekk speċjali miegħu. Mela mhijiex coincidence imma God incidence. U ta' dan nirringrazzjaw lil Alla li mexxa lilek f'dak li ħabbartilna ftit tal-ħin ilu u l-Knisja f'Malta għal din id-deċiżjoni. Diġà smajtu l-preżentazzjoni ta' Father Mark dwar il-ministerjalità fil-Knisja. Huwa fakkarna kif il-pedament ta' kull ministerjalità fil-Knisja huwa s-sagrament tal-magħmudija. Forsi ftit huma dawk li huma konxji li s-subtitle tad-dokument tas-Sinodu Viżjoni ta' Knisja Komunjoni huwa Poplu b'Kariżmi u Ministeri Diversi. Dan is-subtitle ikompli jispjega mhux biss x'fih dak id-dokument tas-Sinodu, imma wkoll dak li għadu kemm spjega Father Mark dwar il-Knisja u l-ministeri fi ħdanha. Irridu nħarsu lejn il-Knisja fit-totalità tagħha, il-poplu ta' Alla, jiġifieri l-komunità ekkleżjali tal-Imam Din hija magħmula mill-kleru, mil-lajċi u minn dawk li ħaddnu l-ħajja konsagrata. Il-ministeru ordnat li għandhom u li jgħixu dawk li irċevew is-sagrament tal-Ordni Sagri huma l-isfijiet, is-saċerdoti u djakni. L-Ordni Sagri, kif ilkoll nafu, huwa sagrament. Il-grazzja sagramentali tal-Ordni Sagri titħaddem minn min jirċeviha biex jgħin lil ħutu li mgħammdin biex jiskopru kuljum il-grazzja tal-magħmudija. u jużawha fil-ħajja ta' kuljum fix-xhieda li jagħtu. Fi kliem ieħor, il-grazzja tal-Ordni Sagri qiegħda għas-servizz tas-saċerdozju komuni tal-imgħammdin kollha. Ftit ilu semmejt il-Knisja lokali fit-totalità tagħha. Irridu nsemmu wkoll il-ġerarkija fit-totalità tagħha. Fi kliem ieħor, il-ġerarkija ta' Knisja fi djoċesi partikulari jkollha l-isqof jew isqfijiet, is-saċerdoti u d-djakni wkoll. It-tiġdid tal-Konċilju Vatikan it-Tieni wassal ukoll għal riskoperta tad-djakonat bħala ministeru li jreġi waħdu fil-Knisja, fi kliem ieħor, ministeru li mhuwiex tarġa għall-presbiterat. Aħna sa issa konna mdorrijin naraw id-djaknu bħala dak li qiegħed ftit xhur 'il bogħod mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu. Nistaqsu lid-djaknu, Meta se tqaddes? Meta ħa tagħmel prima messa? Kien fil-kuntest tal-iżvilupp tat-teoloġija matul l-ewwel nofs tas-seklu 20 li inkixef mill-ġdid il-ġmiel tal-ministeru tad-djakonat permanenti. Fil-fatt kien permezz ta' qawmien patristiku l-istudju tal-missirijiet tal-Knisja u interess imġedded fil-ħajja tal-Insara tal-ewwel sekli li ingħata dawl ġdid fuq dal-ministeru. Matul il-Konċilju Vatikan it-Tieni, numru ta' isfijiet kienu qajmu l-possibilità li fil-Knisja Latina jerġa' jidħol id-djakonat permanenti. Din il-proposta imxiet tajjeb fil-Konċilju u ġiet aċċettata. Fil-fatt, fil-paragrafu dwar id-djakni fil-Kostituzzjoni Dommatika dwar il-Knisja, Lumen Gentium, insibu referenza ċara għall-proposta li ssemmiet, u nikkwota, Peress li dawn l-uffiċċji li huma meħtieġa ħafna għall-ħajja tal-Knisja f'ħafna inħawi Minħabba d-dixxiplina viġenti tal-Knisja Latina llum, jistgħu jkunu eżerċitati biss bi diffikultà, id-djakonat jista' fil-ġejjieni jkun restawrat bħala grad proprju u permanenti tal-ġerarkija. Dan huwa dokument Lumen Gentium pubblikat 50 sena ilu, f'Novembru 64. Fis-snin ta' wara l-Konċilju ħarġu, jew direttivi jew dokumenti dwar id-djakonat permanenti, bl-aħħar wieħed ippubblikat sittax il sena ilu. Diversi knejjes lokali mbagħad matul is-snin ippubblikaw dokumenti lokali dwar id-djakonat permanenti. Kull sejħa għal qadi fil-Knisja hija kkaratterizzata minn tliet aspetti. L-ewwel nett il-Mulej li jsejjaħ, kif spjega l-Arċisqof. It-tieni, il-persuna li tagħraf is-sejħa u wara dixxerniment twieġeb għaliha. U t-tielet, il-Knisja li wkoll wara dixxerniment tilqa' uffiċjalment dik is-sejħa. Mela għandna il-persuna li Mela għandna Alla li jsejjaħ, il-persuna li twieġeb u l-Knisja li taċċetta dik is-sejħa uffiċjalment. Għalhekk huwa importanti li nifhmu li d-djakonat permanenti Ma jidħolx billi l-Arċidjoċesi tagħmel xi call for applications bħal meta jkun hemm xi vacancy u din tkun trid timtela. Huwa importanti li nifhmu, importanti li nifhmu dan, li d-djakunat permanenti huwa vokazzjoni. Bħalma huwa vokazzjoni is-saċerdozju ministerjali jew il-ħajja konsagrata. Għalhekk irridu nifhmu li din hija sejħa minn Alla li l-individwu huwa msejjaħ iwieġeb għal din is-sejħa u, finalment, hija l-Knisja lokali, permezz tal-Isqof tagħha, li tilqa' dik is-sejħa u tagħrafha bħala waħda awtentika, jiġifieri sejħa li ġejja minn Alla, li hi għall-ġid tal-Knisja. u li l-motivazzjoni ta' min qed iħoss li għandu s-sejħa hija li jrid jagħmel ir-rieda ta' Alla, mhux jissodisfa xi bżonn jew xewqa personali. Huwa importanti wkoll li nagħmel referenza għall-kuntest lokali, fi kliem ieħor il-Knisja u s-soċjetà f'Malta. Tul dawn l-aħħar mitt sena l-Knisja f'Malta rat diversi żviluppi li, fost l-oħrajn, jinkludu aktar diversifikazzjoni. Dan jinkludi numru akbar ta' kongregazzjonijiet reliġjużi, speċjalment fl-ewwel nofs tas-seklu 20, u l-kontribut siewi u sabiħ ta' ħafna lajċi fl-appostolat. il-preżenza ta' Soċjetà tad-Duttrina Nisranija, l-Mużew, u t-twelid f'Malta ta' numru ta' movimenti ġodda wara l-Konċilju Vatikan it-Tieni. Dawn huma biss ftit eżempji, hemm ħafna oħrajn. Bħalissa, il-lajċi attivi fl-Appostolat ukoll għaddejjin minn bidliet, u jkun tajjeb nifhmu x'qed jgħid dan is-sinjal. Bidla oħra li għaddejja hija dik minn knisja identifikata mal-kultura lokali għal knisja li teħtieġ tiskopri aktar il-vokazzjoni missjunarja jew evanġelizzatriċi. Huwa aħna u naqraw dawn is-sinjali li rridu nagħrfu wkoll is-sinifikat tad-djakonat permanenti. Naħseb kurjużi għal dak li ħan niprofa ngħid issa. X'inhi l-missjoni li huwa msejjaħ jaqdi djaknu permanenti f'Malta? L-introduzzjoni ta' djokanat permanenti fl-Arċidjoċesi ta' Malta tgħin biex jispikka aktar tispikka aktar l-ikona ħajja ta' Kristu qaddej li ċċekken biex ifejjaq il-bniedem, joħorġu mis-solitudni tiegħu u jwasslu għall-komunjoni. Dan l-aspett tad-djakonija huwa tant importanti u meħtieġ biex il-Knisja tkun tassew il-komunità awtentika li waqqaf Ġesù. li għandu jkun preżenti b'mod kontinwu, tanġibbli u li jidher, kif dan ġie mfisser fid-dokumenti tas-Sinodu Djoċeżan. Id-djakonat permanenti huwa dak il-ministeru ordnat li jikkontribwixxi għat-tisħiħ ta' kull membru tal-Knisja f'dan l-aspett fondamentali tas-sejħa u d-dixxipulat nisrani, il-qadi. Jgħin ukoll fil-bini tal-komunità Nisranija f'rabta mas-saċerdoti u mal-lajċi u fit-tisħiħ tagħha. Huwa importanti li l-membri tal-Knisja li jiġewha Malta ma jħarsux lejn l-introduzzjoni tad-djakonat permanenti bħala soluzzjoni għan-nuqqas ta' saċerdoti, dan diġà aċċenna għalih Monsinjur Arċisqof. Lanqas m'għandna nħarsu lejn il-missjoni ta' djaknu permanenti bħala xi forma ta' doppjaġġ ta' dak li huwa l-kontribut speċifiku ta' saċerdot. Dak li huwa partikulari fil-qadi tal-missjoni ta' djaknu permanenti huwa l-mixja ta' kenosis, tixjin għall-bini ta' kull membru tal-komunità. Issa dan jagħti sfond teoloġiku, ta' spiritwalità u ta' dixxerniment għall-kandidati. Għandu wkoll rabta mal-Knisja lokali hija u twieġeb għal dak li għarfet matul is-Sinodu Djoċeżan bħala prijorità fis-soċjetà attwali Maltija, dik li tkun Knisja oħt u qaddejja, apparti li tibqa' dejjem ukoll omm u għalliema. Qegħdin nagħmlu enfasi fuq Knisja li takkompanja, fuq Knisja li taqdi. Il-kenożi, it-tixjin, tidher billi djaknu jissieħeb ma' Kristu, il-qaddej ubbidjenti tal-Missier. Id-djaknu jwiegħed din l-ubbidjenza lill-arċisqof dakinhar tal-ordinazzjoni djakonali tiegħu, L-ubbidjenza tissarraf fir-responsabilità li biha d-djaknu jaqdi l-missjoni tiegħu kull fejn jibgħatu l-arċisqof. Dan it-tisħib ma' Kristu, il-qaddej ubbidjenti li ġie biex jaqdi l-bniedem fis-solitudni, l-uġigħ u t-tifrik, jista' jitfisser f'diversi modi, f'diversi mumenti, f'diversi prijoritajiet fil-Knisja u fis-soċjetà. Hemm aspett ieħor li huwa importanti li jissemma llejla. Huwa ċentrali li, fil-każ tal-formazzjoni ta' rġiel miżżewġin għad-djakonat permanenti, in-nisa tagħhom sa mill-bidu nett jakkumpanjawhom fid-diversi aspetti tal-formazzjoni tagħhom. Ir-rwol u l-preżenza ta' mard id-djaknu permanenti ma jistgħu qatt jitpoġġew fil-ġenb. Id-djaknu permanenti miżżewweġ huwa msejjaħ biex ikompli jgħix il-vokazzjoni tiegħu bħala raġel miżżewweġ, filwaqt li jħaddan ukoll l-ordni tad-djakonat. Ikun hemm bosta mumenti kemm waqt il-formazzjoni qabel l-ordinazzjoni, imma wkoll fis-snin ta' wara meta l-mara tad-djaknu permanenti u l-familja tiegħu jibqgħu jingħataw formazzjoni adegwata, ongoing formation, kontinwa. Nikkonkludi. Il-Knisja lokali għandha tkompli tagħmel minn kollox biex il-komunitajiet fi ħdanha, il-komunitajiet tagħna, mela l-parroċċi tagħna, l-gruppi tagħna, ikunu tassew komunitajiet ta' dixxerniment. U dan dejjem f'rabta mal-mejda tal-Kelma u l-mejda tal-Ewkaristija. B'tali mod li minn dawn il-komunitajiet irġiel jisimgħu u jiddixxernu s-sejħa għad-djakonat permanenti. Huwa essenzjali wkoll li jkollna strateġija ċara biex ir-riżorsi umani, spiritwali, pastorali u materjali nużawhom skont il-prijoritajiet tal-Knisja lokali għas-snin li ġejjin u li dawn ir-riżorsi kollha jitqassmu b'għaqal fuq numru ta' snin. Dan huwa aspett importanti tal-pjanifikazzjoni pastorali. Fil-bidu ta' din il-preżentazzjoni fakkartkom fis-sejħa li l-Mulej qed jagħmlilna biex naqdfu 'l barra fil-fond. L-introduzzjoni tal-ministeri lajkali, kif spjega tajjeb Father Mark, u tad-djakonat permanenti huma espressjoni attwali oħra mhux l-ewwel waħda, espressjoni attwali oħra tal-qdif fil-fond li Ġesù ordna lil Xmun Pietru. Tal-qdif fil-fond li San Ġwanni Pawlu t-Tieni sejjaħ lill-Knisja Universali fil-bidu tal-Millennju l-Ġdid. U tal-qdif fil-fond li l-Ispirtu s-Santu sejjaħ lill-Knisja lokali waqt is-Sinodu Djoċeżan. Dan il-mument partikulari tal-esperjenza ekkleżjali tagħna nistgħu ngħixuh u napprezzawh f'rabta ma' dak li Papa Franġisku qal fl-Eżortazzjoni Appostolika tiegħu Il-Ferħ tal-Evanġelju ta' Novembru tas-sena li għaddiet. Għalkemm il-Papa ma jsemmix id-djakonat permanenti, xorta waħda nistgħu napplikaw dak li qed jgħidilna għall-Knisja lokali tagħna f'dan il-mument ta' grazzja, Huwa mument ta' grazzja li hi l-esperjenza tal-Assemblea Djoċeżana li trattat is-suġġett tal-lejla. Papa Franġisku jgħid hekk, Ejjew noħorġu. Noħorġu biex noffru lil kulħadd il-ħajja ta' Ġesù Kristu. Nippreferi Knisja miġruħa, feruta u maħmuġa għax toħroġ fit-toroq mill-Knisja marida bl-għeluq u bil-kumdità taċ-ċertezzi li magħhom hi ggranfata. Iktar milli l-biża' li niżbaljaw, nittama li dak li jħarrikna jkun il-biża' li ningħalqu fl-istrutturi li jagħtuna protezzjoni falza, fid-drawwiet li fihom inħossuna trankwilli Waqt li hemm barra hemm folla kbira imġewħa u Ġesù li qed itennilna bla qiegħda, Agħtuhom intom x'jieklu. Ara x'responsabbiltà kbira għandna flimkien bħala Knisja. X'se nagħmlu? X'qiegħed jgħidilna l-Ispirtu ta' Alla l-ħaj? X'direzzjoni se nieħdu bħala Knisja?